Māua ko Kahi e muramura katoa mai nei nā Raiti, ā, e hopu nei nā kōrero o tēnei taonga nui, tēnei mōteatea kāore te mokemoke. I roto i nā rā nei, kai te, kai te umeretono te tangi o te apakura ki o tātou mate. Inanahi tonu nei i hīkoi atu māua ko Wiremu Te Tumu Whakarae, o Awanuiārane ki Ngāti Pikiao, ki a Te Kairane Kēneti Kennedy, tērā tangata o pūkōrero i roto i ngā wā te nui o āna hīkoitanga. Ā, ka tae atu māua, mātau katoa, ā tātou katoa i te rā i mua atu i a mātou, ko Mātaatua, ko Tainui wa Kaiwhakaheke, ē, ki Houmaitawhiti. E te iwi ka whakahou anō koe i te ingoa nei Houmaitawhiti, ā, uru katoa mai nā taonga, nā whakaheke kōrero o o roto o Ngāti Pikiao, o Te Arawa hoki. Mutu tono i reira, te kaupapa ki reira, tangi ana te pere mo te neu, ka hīkoi mai māua ki tō tātau kuia e takoto mai rā ki Nahina, uh, ki Ngāti Tāwhaki, uh, uh, tērā o nā minita i ahu mai i roto o Maungapōhatu o Ruatāhuna, o Ruatoki hoki. Engari, uh, i roto i nā tau i a ia a kā huri ki roto o te aka puahou me te hāhi perehi pitiriana. Ko tū tātou kuia tērā ko Hariata uh, Haumate. Uh, ko inei te whakaaro, kia tiki nā atu ko te mōteatea o kaore te mokemoke hei, hei whakapuaki i a eh, tā tātou hōtaka o te reo rangahau i roto i tēnei atane. Ekahi ko te kaupapa e tino tīkina ai au a kāore te mokemoke i tēnei ata, i te mea, tuatahi, kāre au i te rongo nui e waiatatia ana a kāore te mokemoke. E kare i pērā ia engari te tītī rā, nē, i a taku rākau e moe kai hau, ā, i a te rongo o te tuna, ā, me ērā atu o ā tātou taonga katoa e waiatatia ana i runga i ō tātou waiata. Engari koirā te whakaaro, ka tāpaetia tēnei whakamārama o kāore te mokemoke te tuhou noa nei ki ēnei mate o tātou, a Te Kairani, a Kēneti, Kennedy, rāua ko te kuia nei, a Hariata e takoto mai nei ki Nāhina Marae. Kia titiro ake tātou ki nā kupu o te waiata nei, o te mōteatea nei, kāore te mokemoke. Katahi ka whakahāngai e hau ki te taonga nui kei mua i o tātou aroaro, arā ko te tangihanga. Nā, i a au e whakaaro ana, mō kāore te mokemoke te tuahunoa nei, e koutou tātou katoa nā e, e te iwi. Ko koutou kei te mōhio i ā koutou mōteatea waiata tangi. Ne? Ana, koina hoki tētahi kōrero i roto i te tuhituhi o te ngā mōteatea o te pukapuka tuatahi a Tā Piranganata. I kī ia, e takoto pēnei ana tana kōrero. Kai roto i ā tātou waiata tangi e kite ai te hōhonu o ngā whakamārama o ngā kupu kōrero a ō tātou tīpuna. Ko taku whakapae, I roto i ngā tau nei, kei te kitea atu te hōhonu, te māramatanga o ērā kupu i roto i te huna e tito ana i ā rātou taonga mō roto i ngā mahi kapa haka manu kōrero nei. Nā, i haere atu au ki te whakarongo i ngā mokopuna i tēnei wā, i tērā wiki, a Mātaatua ngā manu kōrero, Rāwhiti Īhaka, Pei Te Hurinui Jones, um, rātou katoa e kōrero ana. I reira nā mokopuna nei e whakahuahua ana i nā tangi, i o rātou whakaaro tangi ki nā mate kei runga i a tātou. Ka uru mai anō te whakaaro nei o te tangihanga te nui o tērā taonga ki a tātou te iwi Māori. Anei tētahi kōrero hei whakaaro mā tātou i roto i te pukapuka a Tīmoti Karetu. te reo rangatira, nē. I whakaputatia taua pukapuka rae tuatahi i te tau 1974. Nā, ki te titiro koutou taua, taua, taua pukapuka rā, Te Whārangi Rua Tekau Mā Whā, kei reira tēnei kōrero. Ki te wareware i a tātou tēnei tikanga, a tātou,

He hei te poho makariri e, arā, ne? Nā te mea hoki, ki te whakahuahua a Tīmoti Karetū eh, ki te wareware i a tātou. Ana, koinei tētahi o ngā mōteatea waiata tangi. Nā, ko tēnei mōteatea, kāore te mokemoke, e ai ki ngā tuhituhi i roto i te pukapuka a Tā Piranganata, i whakaputatia taua waiata tuatahi nō tēnei waiata i te tau 1927, te whakatūtana o nā kaunihera Māori o Aotearoa. Nā konā kaunihera Māori nei whai muri atu ko te kaunihera Māori e mōhio nei tātou i tēnei ao. Nā i te tau 1927, ka whakaaro te koroua nei a Tā Piranga Ngata i roto rā i nā mahi tōrangapū me Whakakao, me whakatū, me whakatipu ngā kaunihera Māori ki tēnā rohe, ki tēnā rohe. Hei aha? Hai tiaki i te oranga tonutanga o tātou whenua, o tātou whakapapa, ngā kōrero, arā atu, arā atu. Kua tīmata hoki te, te hauhake mai a, a te Pākehā, a te Karauna i wana mahi. Nō reira, koirā tērā wāhanga. Engari i roto anō i tētahi o ngā tuhituhi a Tāpiranga i puta i a ia te kōrero nei, nā Harehare o Ngāti Manawa tēnei mōteatea, nē? E, i tito, ā, he waiata tangi. Nā, koirā ka whakauru mai a ia tēnei, e, kei tētahi pito o te whenua e kōrerohia ana, o te kaunihera, te whakatūtanga o ngā kaunihera Māori, nā koe tēnei pito o tō tātou whenua e kia a nā harehare o Ngāti Manawa tēnei. Uh, oe, nā te mea hoki, i roto i nā tau nei kua rongo au te a Ngāti Manawa e wai a tāna i a kāore te moke moke te tūahonga. Ana, koina, ka whakahāngai e tātou tēnei oe te tangi, kāore te moke moke, a, ki tēnei kuia e moe mai nei uh, ki Ngāti Tāwhaki. Uh, me tērā koroua i nehua nei nanahi nei uh, uh, ki, ki roto o Ngāti Pikiao ki hou mai tawhiti marae. Uh, tēnā ke ahua titiro atu tātou, kāore te moke moke te tuahu noa nei, eh? Nā, i te rārangi tuatahi e kī pēnei ana, ana mā koutou e titiro mai te hāngai o tēnei rārangi ki a tatou tangihanga. Kaore te mokemoke te tuahunua nei e kai roto i te mokemoke. Kai te ani pa te ngakau, kai te tuohu te wairua. E, enari, ko te wahanga whakamutuna o taua rarangi na, kaore te mokemoke te tuahunua nei, kore rawa au he wareware ki a koutou. Ne? Koirā te tino tikanga o tērā rārangi. Uh, kāore te mokemoke, ahakoa anō te, te kua hīkoi atu o tātou mate. Enari ko te tuahu nei, ai, ka tangi tēnā, ka apakura tēnā, ka hotu te whatumanawa o tēnā. Enari, kore rawa tātou e whakanaro atu i o tātou mate. Ne? Arā hoki te kōrero whakaeke mātau ki roto o nā hina inanahine whakaeke anō ki Ngāti Pikiao, ki Houmaitawhiti, ngā kaikōrero katoa i whakatuwhera i a rātau kōrero e kōrero ana mō nā mate. Nā koirā te tika nā e kī nei, kaore te mokemoke te tuahu noa nei, ahakoa kai roto e, e kai kino ana te mamae, engari kāre e warewaretia. Ka maumahara tonu, ne? Nā, ko te taonga nui kei waenganui i a tātou, ko te kupu nei, maumahara, ne. Ā, maumahara ana au ki te mate o mea. Nā, tēnā tātou e titiro, ko tētahi o ngā waiata kai te tino waiata nuitia i roto i tō tātou rohe. E roi te titi e tangi haere ana. Nā, Inā Tipikiao, ka whakaaratia mai taua waiatana e Narite Tītī e Tangi Hairan, e Nikarua, Tiamana o Tuapou marae. Tae mai mātou ki Nāhina, ka whakaaratia mai anō a Inari Te Tītī e Tangi Hairan. Nā ka kite tātou i roto i te anipā o tēnei mea o te mokemoke, ka puta ake nā taonga nei. Nā, ko te rārangi tuarua, i te pō roa e, i te pō makariri e, i te pō roa i te pō makariri e. Nā, e, ko tēnei mea hoki ko te mate, kai roto i te pō roa e haere ana, ne? Kai roto i te makariri, nā, ki te hono e koe aua kupu e rua rā, te pō roa, rāua ko te makariri, ā, ko te, ko te tohu tērā, ā, kua ngaro te ao, kua ngaro te pō i a koe, kai roto koe i te ao o te roa noa atu o te pō e takoto ana. Engari, ko tētahi āhuatanga anō o rārangi, o te rārangi tuarua, ko tēnei nā, he, he ihi, he wehi, he mauri kai roto i te pō roa. e, nā kupu nei te pō makariri, he ihi, he wehi, he mauri, he kupu whakaora, he wairua whakaora kai roto i te rārangi tuarua. Nē, ana koirā tēnā tōna kōrero e kī nei, i te pō roa e, i te pō makariri ia. Mōhio koe e kahi, tauke hoki ki a au te, te mōteatea nei hai tauparapara. Kaore te mokemoke te tuahu noa nei e, i te pō roa e, i te pō makariri e. Tū mai e, e hika ki a poipoi i a koe, e hoa mā e kātahi nei hanga, e, kātahi nei hanga kino e, ara, ne, uh, ne. Uh, e te iwi, E, ko au pea tētahi tangata, whakapono ana ahau, ka hurihia au a tātou mōteatea hei tau parapara. e kakata au i tētahi taimāno, ka mahi e au i te waiata, ka whakaara i au i te waiata, te mōteatea a rua kēnana. uh, tana mōteatea o te tau 1916. Uh, ka hurihia au tēnā mea hai tau parapara. Ka ora e te whakamā i ahau ki te taura whiu kau. Ne? E ki te au he karauna ki ingi ka u. Kia mutu ke taku mahi ai tau parapara, a, ka mutu heke mai te pae pae. Ka ara mai te tai, he ho, he ho pai ke ra te tau parapara na e ho, me ho mai e koe. ara, ne, e, ko te pai o te huri i a tātou mōteatea, nā te mea hoki, ka pai tō, tō whakatīwhanawhana mai i te āhua o te kupu e ora tonu ai, ne? nā ko te hoki ake tātou ki a Kāore Te Mokemoke, hāngai ki te kōrero a Tīmoti Kāretu, ne? Nā rā tana kōrero e kī pēnei ana, Ki te wareware i a tātou tēnei tikanga a tātou, arā, te tangi ki ō tātou tūpāpaku. Kātahi tō tātou Māoritanga ka naro atu i te mata o te whenua ki te pō, oti atu e. Nā, kei te rārangi tuatoru tātou o tā tātou mō Tū mai e tama, ā, tū mai e tama kia poipoia koe. Nā, i roto i tērā rārangi, tū mai e tama, Ki ētahi e kī ana, ā, he tamaiti tērā kua mate nei, nē. Engari i te wā i rekoatatia e au a Kāore te Mokemoke i te tau 1981, nē, ko te koroua me te kuia nāku i rekota mai ko te Karauna whakamoe, Papaioea ea noa. I kī mai a ia kia, ā, e tai, pēnei kē pea, tū mai e tama, ā, Mēnā he pakeke, tū mai e koro. Mēnā he kuia, tū mai e kui. Ā, mēnā he rangatahi, tū mai e, ā, e, e, e hika. Tū mai, e, tēnā re ana o tātou, ne. Mēnā he mokopuna, tū mai mokopuna kia poipoia koe, ne. Ā, mehemea he kōtiro e aroha nuitia ana, tū mai e te kōtiro kia poipoia koe, ne. Anā, tō tātou kuia e, e takoto mai nei, E ki Nāhine, tū mai e koe kia poipoia koe tētahi tono o nā kaihautū o te, o te Hāhi Perehipitiriana, te Akapuaho. Arā, tōna marae kei roto o Ōpene, te Maunārono marae. Nō hea tēnā ingoa, te Maunārono marae? Nō roto i te mōteatea i titoa e rua kē nana i te tau 1916, e, pēnei ana, te rārangi e, e, tekau, e, e, hei, kāore i te whakamā i ahau ki te taura whiu kau, i kite e au he karauna kīngi ka ū ki maunga pōhatu, mekamekai aku ringa ka pai e te iwi ka rite nā karaipiture, Nuku mai e te tikana hai moe ake, hai hoa moe ake, kia au iho ai taku moe i te whare. Tākiri mai ko te ata, ka puta atu ki waho rā, ka titiro noa atu ki waho ki te moana, e tatari atu ana i te ope o nā anahera. I waiho, nē, i waiho ai au hei maunārono, arā, nē, nā, koirā, te ingoa o te whare e tū mai rā ki roto. Nā wai whakatū tērā whare? Ā, nā te Hāhi Perehipitīriana i raro i ngā whakahau a Hoani Rōtene. Nā, i nanahi nei i a mātou i Tāwhaki marae, ā, ka whakahuahuatia e tō mātou ope whakaeke o Ruatāhuna a Hihita me Sister Anne Henry rāua ko, ko Hoani Lawton, Reverend John Lawton. Ka kite tātou, ne? I tērā rārangi tū mai e tama kia poipoia koe, na, te kui e takutu mai nei, tū mai e kui kia poipoia koe, tērā koro e takutu mai rā ki hau mai tawhit, tū mai e koro kia poipoia koe. Nā, ka kite tātou, ahakoa e kōrero rā au i te tau 1927, ā, ana, nā harehare anō, ā, kai te noho hāngai tonu nā kupu ki a tātou i roto i tēnei rā nei, kia tiki rātou taku coffee. Kia pai ai te kōrero ki a koutou. Nā, te rārangi tuawhā. E ahua pai tonu te whenewhenu hūpe. koe nei, koe nei nā wahanga o te tau, e, e whenewhenu hūpe te mai. Nā, te rarangi tuawhā, e hoa mā e katahi nei hanga kinoe. Nā, inanahi tonu nei, tūtū ana mātou ki nāhina. Ka rama i tētahi ka mea mai ki a wahua pakeke tonu. Tēnā whakamaramahia mai e koe, e hoa mā e katahi nei, uh, uh, katahi nei hanga kino e. Ah, na ko te tikanga o tērā, ko te e, e whakahua ana i nā mate o tēnā o tēnā, a uh, i roto i te pō nui, i roto i te pō uh, kerekere. Ne? Engari, ko tēnei mea ko te pō ki a tātou he ora kai roto. Kāre i pēnei i a tauiwi nei, nē? Ka whakahuahua ana koe i a pō, ooh, dark, dark is the night, nē? Ā, koe rā hoki te tau nā tuhituhi a Takahautu Maxwell, dark is the night. Engari, Ko tērā pō e kōrero nei au ki a tātou, kai roto i te pō te wehi, ne? kai roto i te pō te mauri, kai roto i te pō uri uri, ka kitea e koe te hohonutanga o te mātauranga. Nā tēnā, kia whakahāngaitia tēnei rārangi o tēnei mōteatea ki te tangihanga. Ko te tangihanga tētahi o nā tino whakakitenga o te aroha, nē? O te whakapapa me te haepapa ā-whānau, ā-hapū, ā-iwi. I roto rā i a tātou te ao Māori, nē? E whakaū ana tēnei tikanga te tangihanga i te tapu, e, i te mea hoki kia mau te nako o te tuakiri Māori o tēnei mea o te whanaungatanga manaakitanga. e te kawa o te marae, me te kawa o te tangi o te maumahara, te whakaako me te whakaora. Nā, i a mātou i Ngāti Pikiao inanahine, ngā kaikōrero o runga i te paepae o Ngāti Pikiao, oh, he tau, he tau, nē. Ka mahia mai he pōhua tau, he pōkeka rānei. Katahi ka tikina atu he karakia, katahi anō ka kōrero i ngā mate, katahi anō ka kōrero ki a Te Kēneti, nē. E toru e whā kē ērā rārangi kōrero. Ana, koinei te hāngai i tana o rārangi i tuawha, e hoa mā e, ka tahi nei ka hanga kino e. Na ko te rārangi o muri mai, rārangi tuarima, ko aku kōiwi kau te tirohia mai nā e. Na, whakawhirinaki ana mātou te taiapai nā Ati Tāwhaki nanai. A tēnā, wetewetehia mai noa e koe a rārangi tuarima, ka mea te. Kāre koe ta, tatari kia tae ta tau runga i te marae. E, rari kāre pia au e kōrero kai te wātua ma te, ma te korou o rua tāhuna nei hai kōrero. But e he, he, na koe rau e ki nei. E, ko tēnei taonga, ko te takihanga, ne? Ka, ka haramai te tangata, ka pātaitia te pātai. Tēnā, whakamāramahia mai e a koe. Ka mea te awa, He pai kē pea me pēnei. Kia tae au ki tā tātau hōtaka o te reo rangahau. a Kahi Stephens, Ana anō tō mahi e whakakā i tō reo irirangi. A kāre he reo irirangi o taku kāinga e hoa. E, tēnā homai tō waea. Ara, ka huakina au te kūkara o runga i tana waea. Ara, ki te koe, reo rangahau. Ooh! Eh! Nā te kua te kau tau kē mā kua kahi e mai ana ka tahi anō. Hoe anō. Ko te rārangi tuarima e kī ana ko aku kōiwi kau te tirohia mai nei. Nā, e tika, i roto rā i tēnei mea o te tangi, nē, te apakura. kua takoto tā tātou tūpāpaku. Nā konā kōiwi ērā e kōrerohia rā, nē. Nā, tērā pea ko te hono o nā kōiwi, i mua hoki ka haria te tūpāpaku ki mea tanumia ai. mea rawa ake, kua hoki atu anō te iwi, kua karia mai, kua hahua mai, ne? Ana te kupu, kua hahua mai aua kōiwi rā, ne? Ana, ko te kai kōrero o tēnei waiata e kī ana ko aku kōiwi kau te tirohia, koinei noa iho nā mea kai te toe ōku, nē. Kua makaere katoa atu te ahu o taku tinana. Engari ko aku kōiwi ka noho tonu ki rono, ki roto i te papa tipu whenua, nē. Ko aku kōiwi kau te tirohia mai nei. Whakaeke atu tātou ki runga i ō tātou marae, e takoto mai ana te tūpāpaku, kua kī mai te kaikaranga, Haere mai rā, nē. Ana, e takoto mai ana ko aku kōiwi kau te tirohia mai. Engari, i roto i tērā āhuatanga, kāre tātou e kōrero kōiwi, ne? He, he kōrero wairua kē tērā, ne? Ā, he wā anō, kai te kōrero tonu atu tātou ki a tātou tūpāpaku, ahakoa pēnei kei te mea nei, kai te ora tonu mai ki roto i a tātou. Ā, kai te pēhea tā tāua tāima e kai? Ane. Nā, e, tētahi āhuatanga hoki o tēnei mea o te tangihanga, e, ko te tautokona o te whānau pani, o te whānau pani, a, te taha wairua hine naro, ne? taha wairua hinengaro ahurea, te taha o te pāpori mai o tēnei mea o te mate ki roto i ō tātou hapori. Nā koirā te tikanga o te kōrero nei, ko aku kōiwi kau te tirohia mai nei. Ka kite atu tātou i ō tātou urupā, āe, kai reira ngā kōiwi. Ēngari, koirā kei te noho tangata tonu mai. kei te noho tinana tonu mai. Ahakoa anō, arā atu nā tau, kua tāpuketia, nē. Nā, te rārangi tuaono, ka taka ko roto nei, ka māwherani au e, e, te kupu nei māwherani, ka taka ko roto nei, ka māwherani. Nā, e, ko tēnei mea hoki ko te tangihanga, ne? Ka taka koe ki roto anō i ou ake whakaaro. Na te mea, he wā ano i piri pono koe ki te āhua o te tūpāpaku e takoto mai ra. Ana, inanahi tonu nei ka whakapā mai tā māua kōtiro a Puhiau Rangi kai Tāmaki e noho ana, ka kī mai ki a, Pāpā, kua mate mai te kuia nei? A Nēni Hāriata, Matto, Āe. Ā, kei te hoki atu mātou. Aia tena nei, me te oa popo nei. Uh, ana hara mai. Ana, koe rea te kupu nei, uh, ka rongo ana tātou kua mate tētahi o tātou. Ka taka koe ki roto anō i ou whakaaro, ana ko te whakaaro kai te ārahi i a koe, ko te maumahara. Ne? Nā ko te tamaiti, tama o tamaiti waia mai nei, e maumahara nei e ki te kuia nei, na te mea ko nēni Hariata Haumate, te mini, tō rātou minita i turakina te kura ora. Ka hoki ake ana mahara ki a rātou katoa nā kōtiro. Ka hoki ake ana mahara ki a rātou i te kura, ana, ka hoki ake ana mahara i ngā tohutohu a tēnei kuia, ka taka ko roto nei, ne? Nā, ko te kupu nei, ka taka koe ki roto i ōu ake whakaaro, nā te mea, he rerekē te whakaaro o tēnā, o tēnā, o tēnā. Kei tēnā anō ōna whakaaro. Nā, koirā te tikanga, e, e kōrero rā Tīmoti tū, ki Tīmoti kāre tū, ū, kia tūpato tātou, kei wareware i a tātou tēnei tikanga a tātou, arā, te tangi ki ō tātou tūpāpaku. Ka taka ko roto nei, ka māwherani au. Nā, ko te wāhanga tuarua o te rārangi tuaono, uh, ka taka ko roto nei, anei, ka māwherani au e. Kai te pokea koe e wō whakaaro ko te tangi apakura. Kua wahua naro o whakaaro. I runga tonu i te pakaru o tō aroha, arā te kōrero e kī rā, ko te tangihanga tētahi o tā, o nā tino whakakitenga o te aroha. Ka taka ko roto nei ka māwherani ana, kua rite koe ki te rākau e pōteretere ana i runga i te wai. Nā koira te, te māwherani. Kai te, kai te haere rangirua noa iho ō whakaaro. Ne? Koina te tikana o māwherani. Ne? Kāre i te tino tau o whakaaro, ka kai roto koe i te whakaaro o te aroha, o te pōhēhē, o te anipā, e mawhe, e mawherani ai ō whakaaro. Ka taka ko roto nei, ka mawherani au, ara, ne, ko au tēnei i roto i taku mamae, i taku pōuri, i roto i taku pōhēhē. He āhuatanga tēnei hāngai katoa ki a tātau katoa. Nā, te rārangi o muri mai, ko wai e kite atu i te whiu a te Atua. Ā, nā, ahakoa e, e kī mai ana te kupu nei, te whiu a te Atua, e, ko te whakapae tonu, ne, o taua rārangi e kī ana, ā, nā te Atua koe i tiki mai. Nē. Ā, he wā anō ka whakawhiu pea te Atua i a tātou. Ā, he wā anō ka pēnei nā, ā, kua rongo, kua kite, kua mōhio te Atua kai te mamae koe, kua tīkina atu koe. Nē. Nā, koirā, e, kua ia e kite atu. Nā, ko tētahi anō whakaaro hoki, e, kua ia e kite, kua i tātou ka mōhio, ā, ā, kua ia apoapo. uh, i roto i tēnei āhuatanga koinei te tikana. Ana, e, o te mōhio noa iho, o tērā, ko te whakamārama o tērā rārangi e kī pēnei ana, ka kaha atu tō hono ki te atua i roto

Ka pā mai ki ahau whakahiamoe ai, ā, āe, ka pā mai i te mamae, ka pae māi te Atua, ka kōrero te Atua i nā kupu o te karaipiture, He hōnore, he korōria, he maunārona. Ana ko tēnei rā, ko te tekau mā rua, ne? Ā, ko te waia te whakamoemiti a Rāwiri rā ko Horomona. Whakamoemititia te Atua i tōna wāhi tapu. Nā, whakahia moe ai, ko inā te āhua o te, o te moe moe a. Ne, kai roto koe i te moe moe a, kai te hoki o whakaaro, kai te pupuri o whakaaro i ngā mahi. i whakakitea ki a koe kōrua, ā, ko tērā e takoto mai rā, nē. Koirā te tikanga whakahiamoe, ā, ka hua pērā pea i te, i te kuia rā i a Mihi ki te kapua e tito ana i tana waiata. Engari te tītī e tangi haere ana, nē. Ē, pērā pea i a Te Kooti e tito ana i tana waiata, Pinapina te kora hau, te kora whanake, ara, whakahiamoe ai, ne? Ko te tohu pea o tēnei kupu, te whakahiamoe, he oranga tonu kai roto i te moemoeā, ne? Hai kimi i te ora mohou, hai whakarata i tō nākau, nē. Ā, mahara ana au i tētahi tuhi a tētahi kuia a Pihitahi Tereina. Pēnei ana ia, E tā, e taku mokopuna, te mana whakaheke o Tīpuna, homai ō tarina ki a, ki a Nauēhau, mai kore e tau te whakaaro nui ki a koe, nē. Nā, tērā, whakahiamoe ai, e kai roto koe i tērā, kai te hoki ake wō whakaaro. Te rārangi tuaiwa, ka mate i te marama, ka kohiti kō te toru. Nā, e, e nui te kōrero o te marama i roto i te ao Māori. E, mahara au ki te waiata a Hirini Melbourne, nē, nē kai. Whiti te marama i te pō nei, tīaho iho mai koe, ara, hei karu o te mata o te pō, ara. Nā, ko tēnei e kōrero nā Hurite te wairua ki tēnei rārani. E, ka mate i te marama, ka kohiti ko te toru, i roto i, i te marama, i te tuatoru o te huringa o te marama. Nē. rārangi i te kau, e waha e tama, ka haere tāua, o, e waha e hika, ka haere tāua. Ana, kei te, kei te whakaoti haere te kaituhi. Kua whakaatutia koe ki te marama, kua kite koe nā whakamoemoeā, kua māwherani i wō whakaaro, kua kite koe i te whiu a te Atua, ana, haramai. haere tāua, nē. Nā ko taua kupuna, e waha e tama o e waha e hika, ka haere tāua. Nā, ko te kupu nei, ka haere tāua. E, koinei tētahi rārangi kaha ki a au. I te mea hoki, karekau te kaituhi e whakawareware i a ia ki a koe e takoto mai rā. ka haere tāua, nē. Nā, he rārangi kōrero nui tonu hoki tērā, ehara mai e kahi, ka haere tāua, nē, arā, tērā rārangi, nē. Ehara mai tātou, ka haere tātou ki mea, nē, e, ki roto o Mānia, ki waho o Neketuri. Nā, ko te rārangi tekau mā tahi tērā, ā, i tua atu o Mānia, ā, ki roto i ngā whakanohana o Neketuri. Ko Mania, ko Neketuri, he kāinga ērā i roto o tēnei mea o te maumahara. Nā, ki ahau, ko te rārangi ataahua rawa atu o Kāore te mokemoke ko tēnei, Ka hoki tāua ki te whare huri ai e. Nā, tēnā tātou whakaaro e te iwi. Ki te wareware i a tātou tēnei tika nā tātou, arā te tangi ki ō tātou tūpāpaku. Kātahi tō tātou Māoritanga ka naro atu i te mata o te pō i te whenua, ā, oti atu. Ana ko te rārangi nei e kī ana, Ka hoki tāua ki te whare huri ai e. Me tiki atu au tētahi hei whakaoti i tā tāua hōtaka i tēnei ata, te, e, tētahi kaupapa o tētahi whare i whakatuwheratia te 18 o Paena Whāwhā ki roto Tuapou Marae, a, e, Matahi Waimana. Nā, i te wā e hāngai ana te whare rā, ka kōrero te kaikāmura, a, kia māua ko Richard e, Tūmarae, a, e hoa mā, E whakaaro ana au i roto te whare nei kia whakatūhia nā amo e ono ki te taha iti o te whare, e ono ki te taha uh, tara nui o te whare. Ana, ka kī mai kia, a e tai, te noho mai e koe nā whakapapa o nā kuia, uh, arua kēna. Ana ka tuku nā tau nā ingoa nei. Ana, ka haere atu koe ki roto a taua whare ra, ko moe huri huri ai te ingoa, ana, ka, ka titiro tātou, ka hoki tāua ki te whare huri ai e, ka titiro ki te tuhituhi a Tīmoti, ana, kātahi tētahi rārangi tika, ka hoki tā, kua hoki mai nā kuia nei. Kua whakahokia mai nā kuia nei ki roto i te whare nei, ana ko te kuia e takoto mai nā, i nāhina, kua whakahokia mai a ia ki tana whare ki Tāwhaki. Ko Te Kairani o Kēneti Kennedy takoto mai nei ki Ngāti Pikiao, kua hoki mai a ia ki tana whare i a Houmaitawhiti. Ka kite tātou i te whānuitanga atu o tērā rārangi, ka hoki tāua ki te whare huri. Ana, Ko māku kahi e whakaoti nei tā māua, ka hoki tātou, ā, ka hoki māua ki roto i tō tātou whare i a Te Reo Rangahau. Ā tērā wiki, ka hoki mai anō ki te wetewete anō i tētahi mōteatea hāngai ki te tangihanga. Tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora tātou katoa.